Nĩ ngatho mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa tabarĩra ĩno ya Ũtheri TV. Ũyũ nĩ mũthenya ũngĩ twaingĩra. Eh, Marĩtwa makwa nĩ Njenga wa Mbũgua ndĩ mwĩthaga wa mbarĩ ya Gathĩrũ. Twĩna mũthuri mũgĩkũyũ haha ũtũcereire gĩikaro gĩkĩ gitũ kana tabarĩra ĩno itũ ya Ũtheri TV. Eh, muthuri murata wi thayu. Ndĩ thayũ. Ehe. Ndĩ thayũ na ndiĩ thayũ. Ehe. Ĩĩ nĩ Kuria ĩni. woima kwi mbura. Kũu kwĩ mbura kwagĩrĩte mũno na irio nĩ nyingĩ mũno. Niguo. Ĩĩ tũgakenera mwene Nyaga Ii. tũgakorwo mĩciĩ itũ ĩna irio Ii. na ciana citũ ciĩna bundi. Ii. Ĩĩ tũgagĩkenera Ngai na tũgacokia ngatho. Ha, nĩ ngatho. Turirikanie uria witagwo. Niĩ harĩtwa gĩtagwo Mwaũra wa Ngigĩ na Mwaũra wa Ngigĩ nĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya Njirũ. Nĩguo. Rika nĩ Mwangi. Ii. Na ngagĩkenera Ngai nĩ Nĩguo. ũndũ wa gũkorwo anjigĩte muoyo nĩguo na ha ũihwa ndĩ Mm. mũngũi ĩĩ ũihwa hetwo nĩ angũia mbarĩ ya nguru Eh, ya ũihwa hĩ he kĩrĩra gĩoka Ĩ, mwĩroreri na mũthikĩrĩria haha he kĩrĩra gĩoka kĩgeni ndaigua wahutia rĩtwa ũihwa no nĩguo ũihwa nĩ kuga atĩa ũihwa rĩ Mm. Wũihũwa nĩ ta kĩrathimo kĩa mama. Kũrĩa maitũ ekumĩte rĩ, nĩo maheaga wũihũwa. Na tondũ nĩkuo ngũgĩte na kĩrathimo kĩu rĩ, ndimatigaga ngĩtambũrũkia. Tondũ tiga nĩo, mangĩakĩagire kũhe wũihũwa ũyũ na kana metĩkĩre ngarue rĩ, nĩ ingĩaruire? Ũmenyo nĩ ba, aah na baba ũngĩ wĩna hau. Ehe. ya nĩ Eh. maitũ mũndũrũme Ĩĩ. na nĩkĩo ũraigua ũgĩtwo ũihwa Ehe. ya Ehe. ũihwa Mhm. na ũihwa ũyũ ndaũrutaga kwa mama Mhm. tondũ nĩo metikagĩria thiĩ ngarue Mhm. na ngĩageregire Mhm. auge mwanake ũyũ ndekũrua kana mwana ũyũ ndekũrua Ĩĩ. ndingĩathire kũrua Aca. nĩkĩo ndĩtĩa nao na ngetambũrũkia nao Nĩguo. nĩ angũia mbarĩ ya nguru Ehe. na nĩ ndĩtĩa mũno mũno mũno nao Koguo Aihũa aya nĩ a mama guo. Aihũa. A tata guo. Nĩ a mwena wa mama. Ĩĩ. Kũrĩa mami egũciarĩtwo. Ĩĩ. Tondũ mũciĩ ũyũ mhm. matiramenyeka mũno niĩ ndĩ mũgaci kũrĩ. Mhm. No tuoka haha tũrĩ ũka kũgĩa iruainĩ rĩ. No nginya makorwo makĩmenyekana thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Mm. Tondũ nĩo mahe irua. Na no nginya ingĩathire kũrĩ o, thiĩ na ndegwa, thiĩ na njohi, eh. kana thiĩ na ngoima ithano cia matũ, eh. kana mameiyĩrĩre. Nĩeiyĩraga. Eh, ĩĩ mama nĩ gwathiĩ handũ ũgakora nĩ aiyĩrĩra ngoima iria ehe, agoka rũru-inĩ rwa baba mhm, akaima na ngoima ici Ithano. ithano Ehe, na akoimagara nacio ehe, hau nĩho ũiguaga mbũri cia matũ ĩĩ, na nĩ ũthiĩ ũgakora nginya gũkũ tũgĩũka rũracio-inĩ rwa maitũ mhm, kũngĩthiĩ gũkorwo kwĩna kĩrĩra gĩtarathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Ĩĩ. nĩ ũkoraga nginya kũrĩa magĩtia ngoima ici cia Eh. ũihũa Eh. ũgakora nĩ ciarĩo kũrĩa nyũmba Ehe. no ngoima cia ũihũa Ehe. ciarĩirio nĩ mama Ehe. mama Ĩĩ. buratha ya maitũ kana Ĩĩ. maciaranĩirwo nĩ a maitũ Nĩguo. na, na, na, na maitũ Eh. buratha ciake Ehe. nĩo marĩaga ngoima ici Mhm. rĩu nĩ ũrakora nĩ irarĩo nginya nĩ mũhĩrĩga ingĩ ikarorio na kũ Eh. rĩu itiramenye kona itimenyaga kũrĩa ciathiĩ Eh. Na Ngoria nĩkĩo- atĩrĩrĩ, Mhm. Ũihũ ũyũ rĩ, ũihũ ũyũ ũtwaragwo rĩ? Ũihũ ũyũ rĩ? Na nĩkĩ gĩtwaragwo? Ũihũ ũyũ rĩ, nĩ wagĩa na ciana, na harĩa wagĩĩra na ciana rĩ, nĩ ũrĩũka wende kũruithia mwana ũrĩa uma wa mbere. Na agĩthiĩ kũhoya irua rĩ, irua rĩrĩ ta rĩu thikũ ici ũngĩrora ũrĩa rĩrahoywo rĩ, ũrakora maitũ kana mũtumia wakwa nĩwe ũrenda ati hoere ciana ciakwa irua.

Ĩĩ, kĩmere mama nĩ ndĩrenda kũrua ndĩrenda Ehe. kĩrathimo kĩanyu ĩĩ, just that o ũguo tu. nakĩo gĩkorwo kĩhĩ gĩkĩ nĩ gĩkũharĩrĩirio Ehe. na ndĩta mũthuri mwene mũciĩ rĩ Mm. nĩ ngũnengera kĩhĩ gĩkĩ gĩakwa Mhm. kiumagare ũguo na Mhm. ndĩmũnengere mũthuri Mm. uma maimagarie ngoima ici kana matware nyamũ ĩgwĩtwo ndegwa, ndegwa na kĩnya kĩa njohi mathi mahoe ihũa. Hatirĩ handũ mũtumia wakwa arĩũkĩra gũthi kũhoya ũihũa. Rĩu nĩ ũrakora thikũ ici kĩrĩra nĩ kĩhana ta kĩogomire tondũ ũrakora... Niĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o yakwa ndĩramũtũma mũtumi, Eh, mũtumia nĩwe wathiĩ kũhoya irua. Ehe. Na hau gĩkũyũ-inĩ, Mm. gĩkũyũ, Mhm. kano, Mhm. mũtumia ndarĩ handũ egũthiĩ kũhoya irua. Aca. Tondũ athiĩ ahoya irua harĩa, Ehe. he mama kana he brother yake, Ĩĩ. nĩ irua rĩake ahoya. Ĩĩ. Kĩhĩĩ gĩkĩ gĩakwa-rĩ, Eh. irua akĩhoeirwo kũ?

tũrĩingĩra harĩa ngĩethe ndegwa ĩmwe ndegwa ĩno handũ ha gũtinda ngĩthiĩ na mbũri ithano rĩ Ĩĩ. ngũingĩra kiugũ njethe Mhm. gategwa Ĩĩ, na njethe kĩnya kĩa njohi to kĩmwana ndingĩkĩnengera njohi ngũnengera mũthuri ĩĩ, maimagarie njohi yo ehe, kahĩti ko gĩkũhũra ndegwa ĩno nginya Nĩguo. kũrĩa kwa mamawe nĩguo yathiĩ kũrĩa rĩ Mhm. na mũthuri nĩ akiuma nake haha rĩ Mhm. athiĩ kũrĩa kũhoya irua Ĩĩ. rĩa kĩmwana kĩrĩkũ Gĩkĩ. na yathiĩ kũhoyo rĩa ciana angĩkorwo nyina wa kĩmwana gĩkĩa gwĩtagwo wa mbũi Ĩĩ. mũthuri ũyũ nĩ egũka haha nere mama atĩrĩrĩ Mhm. ndoka kũhoya irua rĩa ciana cia wambũ Cia wa. cia wambũi Nĩguo. tũneane ndegwa ĩrĩa Ĩĩ. na kũneanwo kinya kĩa njohi Ehe. so ciana ici igũka thutha rĩ Mhm. N- mama no nginya arĩragwo ĩ kamau nĩ ararua ĩ na no na O harĩa ũguo. ya na angĩkorwo mama nĩ agwĩtio kĩrĩa arĩtia rĩ ithuĩ tikwaga kuongerera Ĩĩ, no menye harĩa rĩ Ehe. ndegwa ĩrĩa nĩ yathire ĩĩ, na thiĩ kĩnya kĩa njohi ehe, na mama akĩrathima ehe, rĩu ici ingĩ tũngĩenda gũka agĩkorwo ndĩ na ihinyanya rĩ ĩĩ. rĩu ũcio nĩ ũtana wakwa Oh, koguo kĩhĩ gĩkĩ kĩa mbere ya nĩkĩo kĩu nĩkĩo gĩkũrũgamĩrĩra aya. kiuma na wĩigĩrĩrĩki Ii. kĩrũgamĩrĩre tũhĩ na tũirĩtu Nĩguo. yothe marũgamĩrĩrwo nĩ, nĩ, nĩ ndegwa ĩrĩa na njohi Eh. Ĩĩ, kĩnya kĩa njohi Eh. hau hatiarĩ ũndũ Kana nĩkĩo kwĩragwo kahĩ gakũrũ na ithe nĩ kĩndũ kĩmwe. ũcio nĩ ũndũ ũmwe Ii. tondũ waga kũrutĩra mũrũguo rĩ Mhm. ũihwa wake rĩ Mhm. nĩkĩo ũrona gĩkũyũ-inĩ Mhm. ciana citũ nĩ inyuire njohi mũno Nĩguo. ndawa cia kũrebia Ii. mwana arathoma wega ũkaigua nĩ athoma nĩ athoma Ii. no agĩkinya harĩa yunivasĩtĩ Ĩĩ. ũgakora mwana ũyũ ararĩ mũgĩ mũno Ĩĩ. nĩ agũkararia Mhm. ndarakũigua Ehe. nĩ ũndũ wa ũihu wa ũrĩa nĩguo tondũ mama we Mhm. mwana ũyũ ndarĩ na kĩrathimo kĩa ma Ehe. kĩa mama Ĩĩ, na angĩtwarĩrwo kĩrathimo gĩkĩ kĩa mama Ĩĩ. gũtuĩke njohi ĩno nĩ yathiĩ na ndego ĩno nĩ yathiĩ ĩĩ. o handũ ũyũ rihabu ũrendwo gũthiĩ Aca. mwana ũtiga gũtinda ũgĩtwara rihabu Eh. mũtwarĩre mama we ũthiĩ na mũtugo ũrĩa wagĩrĩire Ehe. no tondũ rĩu rĩ ndiũ kana nĩ kũira tũraira thikũ ici Eh. kana nĩ kwaga ũmenyo Eh. nĩ tũrathiĩ tũgakora kĩrĩra kĩu nĩ kĩũrire Ehe. we wenda gũtwara mwana rihabu Ehe. hihi toĩ kana nĩ ũmenyo Mm. hatarĩ Mhm. kana nĩ kĩrĩra Mhm. kĩagire Ĩĩ. no kĩrĩra kano Mhm. mwana ũtiga gũtwara rihabu aca thiĩ ũkore mamawe Mhm, ũtware ũihũa mhm, na ũtware njohi eh, ũhoro ũcio wa rihabu nĩ wathira njohi ĩyo ĩthire thĩinĩ wa mũciĩ waku mhm, ndawa cia kũrebia ithire thĩinĩ wa mũciĩ waku mhm. na mũciĩ waku ciana ikorwo ciĩ na kĩrathimo Ĩĩ. kĩa mama haiya koguo ndegwa ya mama ĩngĩtwarwo ya kũhoya irua Yeah. ũhoro wa rihabu nĩ wahinga ũhoro ũcio nĩ wahingwo tiga gũtinda ũkĩhũthĩra ngiri magana mana Ehe. telihabu mũtware agakũ mũtware agakũ Ĩĩ, twarai njohi ĩno na Mhm. mũtware ndego ya mama ĩĩ, ũhoro ũcio wa hariabu nĩ wathira ĩĩ. ũhoro ũcio ũkawĩigua tene na No. ciana ciaku Mhm. ciambe igĩe kĩrathimo kĩa mama Mm, na igĩe nginya na mĩciĩ yao mm, ĩĩ magũkora nginya nĩ magĩire atumia tondũ nĩ ũgũkora mhm. ũihũ ũyũ wĩ mbara nyingĩ mũno Mm, tondũ nĩ ũthiĩ ũgakora nĩ wathũkũma mbia nyingĩ nĩ ũthũkũmire nĩ ũthũkũmire

ũgakora nĩ anjĩrĩria waganu moranagia atĩrĩ ĩ kamau wakwa naigua arĩ mwega ĩ naigua arĩ mũgĩ rĩ nĩkĩ gĩatuma ahikie cũĩ ĩ atĩ ndagetha kairĩtu ona cũĩ nĩkĩ arona atumia akũrũ arona atumia akũrũ a rika rĩa nyina nĩ ũndũ wa gũkorwo ũihũ ũyũ ndwathire na ũihũ ũyũ ũngĩthiĩ mwana ũyũ gũkorwo wa kĩrathimo Ĩĩ. na egũthiĩ na mũtaratara ũrĩa wathiaga wa mũgĩkũyũ Ehe. ũkore nginya nĩ mũhoreru Mhm. ena tũmahiũ twake ena mũtumia na ciana Ĩĩ. ena gakari kega Ĩĩ. ona kang'ũng'u ndũgagĩtanĩrwo itũra nĩwe ũretirwo nĩ ũragũra no nĩ ũrathiĩ ũgakora mĩciĩ ĩngĩ ciana nĩ ciathoma mũno no mũico wa ũhoro ciana Mhm. icio ũgakora hati hatirĩ hatirĩ nĩ ũndũ ũrakora hatirĩ nĩkĩ Mm. nĩ njohi Mhm. na ndĩgo ya mama Ka- kana hihi nĩkĩ ũrakora kwĩna anake anini hena gaterendi gekuo kana kaũndũ karathi na mbere Ĩĩ, ũgakora mwanake mũnini ehe, ena mũtumia wa rika rĩa nyina ĩĩ, kana rika rĩa cũwe yeah. hihi mbarĩ we rauma he ũihu ũyũ ũihu ũyũ nĩguo ũrehaga mbara ici ciothe to ciana ici waga gucihoera irua Ehe. waga gucihoera irua kwi mama we Mm. ciana icio ricikorana na manyina ito matirĩ na kĩrathimo kĩa mama nĩguo to mwana ona ũginya arĩrathimwo nĩ mama we Ii. mwende ka mũtiende Nĩguo. ona agererio kanitha-inĩ agererio kwagererio kũ Mm. ana agererio kũrĩ athuri Ĩĩ. atagererio kwĩ mama we Ii. ndarĩ na kĩrathimo ena kĩo aca no nginya agere harĩa he mama ĩĩ nĩgetha agĩe na kĩrathimo kĩa mũciĩ ehe tondũ kwĩragwo ngemi ciumaga nakũ na mũciĩ rĩu atagĩkia kĩrathimo gĩkĩ kĩa mama rĩ Mhm. ũgwĩciria nĩ akorwo nake na thayũ wa mũciĩ aca no nginya mũciĩ ũcio wake ũgĩe mbara Ehe. rĩ mũkora na atumia akũrũ nĩwe wĩna gũkũ nĩwe ũnyua njohi mũno na nĩwe warĩ mũthomu mũno mũno mũno itũra Ĩĩ.

no ũgakora ciana ici kwaragia gĩthũngũ mũno rĩ Ehe. matirĩ na ihiko Aca. no ũgakora marerũ marũrĩmĩ rĩ ũrakora na ciana inyanya Ĩĩ. gũtirĩ ona karora homa Aca. gecawa nginya kana karĩa kanini Ĩĩ. tondũ ũihũ wa mama nĩ wathi Nĩ wathire. nĩ twĩtĩkĩre gũtũra maũihũa Mm. tigai gũte ciana Mhm. na ithuĩ tũ- tũrĩ aciari Mhm. nĩ ithuĩ tũranyaria ciana citũ Mhm. cikaga rũciaro Mm. nĩ gũkorwo ũihũa ndwathi na Ndwathire. ũihũa wathiĩ Mhm. ciana ici igĩe kĩrathimo Ĩĩ. igĩe mawĩra mega Nĩguo. ona igĩe na mĩciĩ Ĩĩ. no mwaga gwĩka ũguo rĩ Mhm. mbara mũtikũmĩagaya ciana ngoria atĩrĩrĩ Mm. ũrathiĩ ũgakora mĩ- eh, the- eh, mĩciĩ mĩingĩ Mhm. ũkaiguaga he mũtumia Mm. ũrakaĩra ngai mũno Mhm. atĩ mũrũwe wĩna mĩaka 20 kana mĩaka mĩrongo ĩrĩ nginya mĩa- mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano Ĩĩ, ũgakora nĩ agĩire ndũgũ na mũtumia wa rika rĩa nyina ĩĩ, Na rĩu mũtumia wothe wa rika rĩa maitũguo rĩ, njiguaga gĩkũyũ-inĩ no ta maitũguo. Nĩguo. Ngoria atĩrĩrĩ, to nĩ magĩa ndũgũ na mũtumia ũyũ rĩ, Mhm. na ũihũ ũyũ ndaigua wagweta nĩguo ũrehaga mbara ĩno rĩ, Mhm. mwanake ũyũ angĩkinya kũhikania kana aigue ena maũigui ma kwenda kairĩtu angĩhikia rĩ, Mhm. ka rika rĩake rĩ, Mhm. na, ne, na tũirĩtu nĩ tũkinyi handũ na twamũrega biũ. Ĩĩ. Ĩĩ nĩ ũndũ wa mũtumia ũyũ nĩ ũndũ wa mendanĩire nake. mũtumia ũyũ. Mwanake ũyũ angĩteithĩka atĩa? Rĩu haha hena kaũndũ kahana rĩu ta kagĩa mbara. Ũmenye rĩu mwanake ũyũ harĩa akinya, nĩ akorwo akĩhana ta ĩ ta hiki a nyina. Ĩyo ũmenye nĩ mbara ĩngĩneneha mũno Ĩĩ, thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. nĩguo. Ũmenye mwanake ũyũ, Mm. wa mbere kĩrĩra nĩ ũra thoni, Ĩĩ. nĩ wakĩona harĩa agera. Ĩĩ. Ũmenye ũyũ nĩ nyina, Ĩĩ. na nĩ arĩthiĩ ũrĩa marĩthiĩ magĩke na hau, Ĩĩ. tũtiũmenya ũrĩa gwĩthiĩ. Nĩguo. No mbaara ĩyo nĩ njũru mũno, Nĩguo. to mwana ũyũ nĩ anyitwo nĩ mũgiro mũru mũno mũno mũno mũno, Ĩĩ. wa gũkorwo nĩ ahutia nyina, Ehe. na ekuona ciĩga cia nyina ciathirire. Nĩguo. Mwana ũcio nĩ anina rũciaro, Eh. mũtũrĩre wake waharaganĩra hau, Ehe. ndakahikania, Ĩĩ. ona agĩkahikania, Ehe. arĩkoragwo ahana vetinarĩ nĩ mũirĩtu ũmũthĩ akahika ũcio agathiĩ akarehe ũngĩ agathiĩ tondũ nĩ anyitirwo nĩ thakame njũru kana akĩnyitwo nĩ kĩho kĩũru na mwanake ũmenyo wa mbere ona atũre ona athiĩ kwona mũtware Amerika mũtware kũ mwanake ũyũ ndarĩ handũ akahikania na ndarĩ hĩndĩ akagĩa rũciaro atagacoka harĩa mũciĩ acoke harĩa mahiga-inĩ matatũ amenye harĩa atereire thaha. wa mũtũrĩre wake nĩguo tondũ nĩ arenda oimĩrĩre mũndũ mũgo Mm, nĩgetha mhm, ambe atahikio thahu ũcio mm, wa gũkorwo eh, hihi nĩ onanire na nyina ĩ Ĩĩ. tondũ ũrĩa nĩ nyina nĩguo. ũkĩrora harĩa Ĩĩ, na mbara ĩno yothe ĩrokana nakĩ mhm, na ũihũa ĩĩ, toko ũihũa uma mũthiu-rĩ ĩĩ, mbara ici tũtigũciona aca nĩkĩo ũrakora anake atĩrĩ ũgakora mundu areta ni mwanake Ĩĩ. ne na miaka mirongo ena Mhm. no ndari ahikania Aca. ndari ona na kairitu Ĩĩ. onagwo na ngari nene okaga mucii kugeithia nyina Ĩĩ. nake nyina agakena muno Eh. na akimurathimira wira Ĩĩ. wa moko make Ĩĩ, nĩguo. na ndoi Ehe. mwana uyu Ĩĩ. ena mutumia Mũkũrũ. mukuru Wa rika no ni rĩake. amurathimira Mhm. wira wa moko make Nĩguo. riu mwanake ucio we ni Wahana ta athira warathimĩra Yeah. mwana ũyũ wĩra Yeah. ũrĩa arathi na mbere na mũtumia wakimurathimira ũrĩa mũkũrũ. waganu

Tũgoka kĩrĩra-inĩ kĩngĩ, tũrĩ o hau kĩrĩra-inĩ kĩa mwanake ũyũ, hena kĩrĩra ndanaigua kĩa rũhiũ rwa njora. Kĩu nakĩo gĩthiaga atĩa? Hena kabuti, ũrenda tũrehe kabuti na rũhiũ rwa njora? ndanaigua kabuti nĩ gathiaga na rũhiũ rwa njora hĩndĩ ciothe mwanake angĩarũire rĩ nĩ aneagwo rũhiũ rwa njora na rũhiũ rũu rwa njora rĩ nĩ rwakoragwo rwĩna meaning nene mũno thĩinĩ wa wanake-inĩ wa mwanake ũrĩkũ hangĩagire rũhiũ rwa njora mhm. e, harĩa agĩthiĩ kumĩra rĩ mm. nĩ hakoragwo ĩna mbara mũno nĩkĩ aroka akarathimirwo rũhiũ rwa njora mhm. na nĩkĩo ũrakora anake aingĩ mhm. tondũ harĩa ndanaheo rũhiũ rwa njora hihi mm. akĩrua rĩ mm. e, ũgakora wanake-inĩ wake rĩ kana ũthuri-inĩ wake rĩ to harĩa rũhiũ rwa njora rũtiathire rĩ Mm. ũgakora nĩkĩo arahũthĩra biagira Mm. tondũ nĩ kĩrĩra kĩrikĩru mũno mũno mũno harĩa na nĩkĩo ngwĩra he ingĩ cia kĩhano na cia thingi Cia thingi. Eh, rĩu icio nĩ arĩ ngora thingira rĩ Mm. eh, ndĩmũtarĩrie tondũ Ehe. tigũtarĩria mũtarĩria mũ- mũ- mũ- mũ- mwĩroreri witũ Ĩĩ. tũhane ta tũkũmwenderia guoya Nĩguo. Eh, Haya, koguo kĩrira gĩkĩ kĩa rũhiũ rwa njora ya he handå kä roka nä ahariku må no eh, na gå ciara harĩa na rũciaro-inĩ. ũndũrũme rwa mwanake ũyũ Ĩĩ. ĩĩ rũkorwo na kĩrathimo kĩnene mũno na ũndũrũme ũrĩa ũngĩthiĩ ũrehe cira kana ũrehe mbara Mm, rũhiũ rũrũ rwacokagĩria mama nĩguo Ya. Eh, agathiĩ akarũha kamaguta akaruta njora-inĩ Mm. akarũha kamaguta agacoka akarũcokia njora njora-inĩ njora-inĩ Mm. mwanake nake gwake mũciĩ-rĩ Mm. thitima itirĩ hĩndĩ ikahora No angĩaga gũtwara rũhiũ rũu arwage rũu rwa njora, Mhm. age kĩrathimo nginya kĩu Mm. gĩa ũihũa, rũhiũ rwa njora icio othe nĩ ekũrathimirwo harĩa Mm. hĩndĩ ya ithemba Ĩĩ. nĩ egũthemberwo. Ehe. Na rĩu indo ici ingĩaga rĩ, Mm. ndanahoya irua rĩ, Mhm. ndarathimirwo rũhiũ rũu rwa njora rĩ, Ĩĩ. eh, nĩwona rĩu harĩa angĩgakinya nĩ ũgũrani-inĩ Ĩĩ. kana harĩa agathiĩ kũmenya Mhm. kumagara ũguo Ĩĩ. nĩ egũthiĩ akore rũhiũ rũu rwa njora rwake rũtiraruta wĩra nĩguo na nĩkĩo aruoyaga Mhm. angĩathire akore Mhm. ena ũkigitaru Ĩĩ. wa rũhiũ rũrũ Ĩĩ. arũcokagĩria mama Eh, akamwĩra mama ndoka ĩĩ. rũhiũ rũrũ rwakwa ĩ rũtiraruta wĩra rwĩna gutu nĩkĩ mũriũ Mhm. mama oya rũhiũ rũrĩa Ehe. akarũhaka maguta nĩ rĩu kũrĩa mĩ- maguta maki ĩ mama ndũrũme Eh, ĩ Ũrĩa Okay. mũgĩkũyũ ta ũyũ ũkĩaga gũthĩnja na mama no nginya arĩthĩnja. Ĩĩ, Arũhakaga maguta ũguo, ĩĩ, akarũhaka mĩena ĩrĩ tondũ nĩ Ĩĩ. wana ihuhĩro wa njora. nĩguo. Agacoka akarũcokia njora-inĩ. Eh, Mwanake ũcio akiumaga rũu agĩcoka mũciĩ. ehe, Kĩrathimo kĩa mũciĩ wake. ĩĩ. Akĩrĩ nĩimba agetagwo. Aya. Ĩĩni. Nĩ ũrĩaga Uu, nĩ nĩ nĩ imba agetagwo akeragwo ngemi ciugirwo. nĩ ũrĩa ũtukũ. ciugirwo ũtukũ Eh, tondũ gũkũ nĩ ũrĩa kwagĩrire Ĩĩ. no angĩa kĩrathimo kĩu nginya kĩa rũhiũ rwa njora ĩĩ, ũmenye haha nĩho bia yagire iriũkĩra ĩĩ. wakora mwanake nĩ agire nginya rũciaro Ehe. nĩ agire mm, kairĩtu angĩhikia kega arona o atumia Na kana hihi nĩkĩo ũrakora anake magĩka masturbation. ya Eh, masturbation harĩa ĩrokĩra eh. Nĩ nĩ ũkwaria gĩthũngũ niĩ no njarie gĩthũngũ ndĩrũme rũrĩmĩ. Njiguaga makĩtanga andũ ĩ. Aya nĩ masturbation nĩ njiguaga ĩkĩario na hau no reke ngwĩre Kana nĩkuo masturbation. gwetagwo kwĩyonga ta thenge. Ĩ nĩ kuo hakiri kũu kwĩyonga ta Aya, thenge. eh. Tondũ rĩu nĩ ũkũnjarithia gĩthũngũ rĩngĩ ndĩrũme rũrĩmĩ. Ĩĩ. Kwĩyonga ta thenge gũkũ kũrokanĩra. Nĩ gũkorwo rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ Ĩĩ. rũtinathiĩ. Mhm. Nĩkĩo wakora masturbation inĩ mathukuru-inĩ maitũ. Ĩĩ. Ona wakora mũthuri ena mũtumia aingĩra mbabu ũguo agathiĩ harĩa Tumia atia thukuru we. Ii mwana ciĩ thukuru We na cikĩanjĩrĩirie ndeto ĩno Eh. tondũ harĩa ndarĩ na kirathimo na haha nĩ icũhirio Eh. kaicũhiria geke atĩa Agaciare. ũgũicũhia ũgũicũhia itimũ ũguo rĩgeke atĩa Riga riga. akĩrĩthiĩ wĩra Riga. ũũ nake icũhiria agaciare Ĩĩ. na tondũ nĩ agirwo egũciara nake rĩ Mhm. na nĩ ingĩra mbabu rĩ Mhm. egwĩkora mbabu ĩyo Mhm. gathabuni gaka akora haha nĩko gatuĩka mũka Eh. ya Ngoria atĩrĩrĩ, rũhiũ rũrũ rwa njora rũgũthiaga na kĩ kĩngĩ? Rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ, rũkũneanagwo harĩa hĩndĩ ya ndũmĩte ya ithemba. Na nĩ arathimagĩrwo nĩ mamawe indo ici. Tondũ ndĩ ta baba nĩ niĩ ngũgũragĩra kĩmwana gĩkĩ rũhiũ. Na ndakĩrũneana harĩa hĩndĩ ya ithemba, ndamũrathimĩra. Rũhiũ rũrũ rwa njora rũngĩahĩtire rũrehe mbara rĩ, rwacokagĩrio mama. Nĩguo ndĩroria atĩrĩ, ĩĩ haha rũracokerio mama rĩ, aha. rũkũneo rwĩ rũhiũ rũtheri? rũrathi rĩu nĩ kũringana nĩ rĩu kĩmwana gĩtingĩnjĩra ũrĩa gũthire harĩa Ĩĩ. nĩ no rũhia rĩrũruta Eh. na to naima na kĩrathimo kĩrĩa kĩa mama rĩ Mm. kũringana nĩ tũkũrangĩrĩte maũndũ maingĩ haha mũciĩ Ĩĩ. o nake ndũgecirie no kahĩ oro ũguo Ĩĩ. ndũgecirie no kahĩ atĩ kaneirwo rũhiũ rũo rwa njora oro ũguo Ehe. nĩ karemenya Kana nĩho rũgũthiaga na kabuti. Kabuti gaka rĩ, Eh. nĩ gokagĩra harĩa rũracio-inĩ. Ĩĩ. Harĩa rũracio-inĩ, harĩa rũracio-inĩ. Nĩ Ehe. ũrakora he kabuti na rũhiũ rwa, tũtikwamba kũingĩrĩciria kabuti. Ĩĩ. Twambe tũrĩkie rũhiũ rũrũ rwa njora. Mhm. Rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ, Mhm. mwanake angĩaiguire ena ũtingiaru rĩ, Mhm. arũcokagĩria mama. Ona rĩngĩ ithe ndekũmenya. Aca. Na nĩ rĩngĩ mama amũkorwo nĩ mwana ũcio na harĩa. Ĩĩ. Ona rĩngĩ ndarĩra ithe Ĩĩ. ũrĩa kũrathiĩ. Ĩĩ. We no rũhiũ arĩoya, tondũ ũyũ nĩ mama rĩ Mhm. nĩ ta ithe rĩ Ehe. nĩ ekũmũtarĩria Ehe. ndaramũconokera Eh. nĩ ekũmũingĩra na amũhe kĩrĩra Mhm. kũrathiĩ kũrathiĩ kũrathiĩ Ĩĩ. mama nĩ ekuoya rũhiũ rũrĩa arwake maguta ũguo ma ndũrũme arocokia arũcokie njora Njora ici. mwanake ũcio akiuma hau rĩ Mhm. akiuma na kĩrathimo nginya kĩa mũciĩ wake ona Mhm. agĩkorwo ena atumia ikũmi Ĩĩ. kĩrathimo kĩa mũciĩ nakĩo Enakĩo. ĩni Eh. ĩni Ĩĩ ndũĩ rĩu wathiĩ ũgakora ta rĩu haha he mwĩroreri ũkũragia kĩũria akoria atĩrĩrĩ, atĩ niĩ ndĩrageria gũthiĩ kũhutia mũtumia wakwa, mwĩrĩ wakwa ũkũrũgamĩte ĩ nĩ ũndũ wa ũrugarĩ? Nĩ ũndũ wa ũrugarĩ. Haiya agĩthiĩ kwambĩrĩria thabarĩ ĩrĩa rĩ, kana igongona rĩrĩa rĩa ũrĩrĩ, ũgakora mwĩrĩ wake nĩ wahora. Hihi no ũkorwo mbara yake ĩrauma handũ haha tiga gũtinda ũngĩgerera kũndũ kũraya ũihũ ũyũ waga gũthiĩ wa mama rũhiũ rwa njora age kũrathimĩrwo mwanake ũyũ na ti rwa gũtemana a- a- aneo kĩrathimo kĩa Ĩĩ. mũciĩ wake atĩ Nĩguo. rũhiũ rũu rũtũre rũrũgamĩte atĩa rũrũgamĩte ũguo nĩguo na tiegere ngero naruo ĩĩ, na tondũ nĩ arathimĩirwo mũciĩ rĩ mhm. mwana ũyũ nĩ ũkuona ta masturbation ikũgĩa

mĩrũ ĩna atatũ o harĩa athiaga akorwo nĩ ndereba tondũ ndarĩ na kĩrathimo kĩa ma kĩa mama Ehe. no angĩya kĩrathimo kĩa mama ũguo Ĩĩ. nĩ egũkorwo ena atumia acio othe amacokanĩrĩria na nĩ mamenyanaga metairu Eh, mathiaga mamenyanĩte ũguo ĩĩ. tondũ mwanake ũyũ nĩ agĩire na kĩrathimo kĩa mũ Mhm. kĩa mũciĩ kĩa mama nĩ ngatho Ya. He, ndaigua watũhe kĩrĩa kĩega mũno kĩna cama Ĩĩ. Eh, njiguaga kĩrĩra gĩkĩrwo gĩ cama Ĩĩ cama. Nĩ ngatho. Nĩ thayũ. Nĩ ngatho, nĩ ngatho, nĩ weka wega gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarĩ na ciũria nyingĩ mũno ndĩroragio haha nĩ eroreri. Ĩĩ. Na mũthenya ũngĩ hihi twakĩgĩa na kanya ta gaka. Ĩĩ. Eh, gũka haha kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Ĩĩ. Nĩ tũgakena mũno na nĩ tũkenda ũtũhe kĩrĩra kĩngĩ kĩingĩ mũno makĩria. Nĩguo, nĩguo. Nĩ ngatho. Mwĩroreri. na mũthikĩrĩria wa tabarĩra ĩno ya Ũtheri TV, nĩ ngatho nĩ gũka gũtwĩrorera, nĩ twakena mũno, nĩ tũkũgĩa hihi na mũthenya ũngĩ na kanya kangĩ ga kĩrĩra ta gĩkĩ. Nĩ ngatho. Mũikare thayũ.